a ni wa swi tiva loko ku ri na valungu a wa swi tiva ni ta ni fiki khale n'wana mhani yo ni karhela na ha koti na nchumu o hemba yo hina ha faneke hi nghena ndlwini i sweka i hlantswa yo Ku swo tshama mi tele. Mm. Hehe. Hehe. Well. Leswi ka kala se swona. Alright, nge ni ta ku fonela wo hina hi nghena nghena makoti ya n'wana right. A ku na problem.

ina ne jo hina hi karhele munhu hi karhele lomu loko ri bya lomu a na ha koti nchumu-jo wena ntirhweni wa hina ta vuya okay anyway a ku ri njhani ka wena namuntlha tsena namuntlha a ni sweka ni one
sorry but then ni fanele va na va hisa lavaya va xavenyana swin'wana a ka hlenga mali mara na promise ni ta tla ni vuya ni ta siya na foni namuntlha ni ta tla ni vuya ta vuya ri nge peli ni nge se vuya

ma swi vona mara heyi ya ku fika ni tsandza se aho se i mhaka yini bebi bebi hi rini kha hi rhandzana mara hi hina tin'hweti hi kha hi rhandzana mara na sweswi a se tshami ni yisa ka n'wina ixi sweswi na swi twisisa mara bebi ixi ko ku ri hi ka ha ri na swin'wana leswi nga le ku endlekeni ka fana hasi yini ixi swo tala swi swi lehe ngopfu swa kona se bebi ya i nga vileli kaya kaya loko nkarhi wu kha wu kha wu ya ka famba
a swi na mhaka baby mara heyi mina yo talani eyi ka tsakisa kona mara se mina ni la ku ya ka n'wina i want to meet your mom i want to meet everyone ya mara baby ya mina na ku rhandza na mina na ku rhandza baby

i lava yini la ka mina kahle kahle ni na nkingha ni na nkingha ya yini muchaviseki mina sweswi no titirhela sweswi a na ha tirhisi swa vavanuna hi muchaviseki muchaviseki vona na la vona na la ni uma kolekeni ka mali ka mabindzu ya mina se wena u lava yini muchaviseki ka tirha u ri one sweswi ni tirha ni ri one o tirhela one man
i lava yini muchaviseki nkingha ya yini muchaviseki Ni ngheneriwe hi ntolo. Hi mani muchaviseki? Ni ngheneriwe hi va yisa va dayimani luya wa leni.
A a a i endli nyimpi ka mina Judas wena. Judas tolo rhume vanhu va ta va ta ni nghenela va tlhavi nsati wa mina va ni tekeli watch va ni tekeli foyini va tlhela va ni tekela na xipaci mani. Wena u vuli Judas loyi a nga endlaku mina ni tshama le xitokisini nkarhi wo leha? Yena Judas luya mani ni kombela i na ku pfuniwa mani. Hayi mina loko exitokisini mabindzu ya mina ya ta sala mani. Na ku landza swa mina he munhu. hayi hayi hayi a mi chaviseki na ku landza swa mina mani kombela ku pfuniwa ni mani tshame five years ejele sweswiwa A wu na nge ha ni ku pfuni, vuya Mara.
na ha ku vuya judasi walowo yena a nga endlaku mina ni tshama five years ejele se u nge ni pfuni sweswi ni sungula mabindzu ya mina a ni nge ze ni ku pfuna mina Ii. mi chaviseki mi Ah, chaviseki hey. mina na wena hi ri vanghana a ri vanghana vakulu ku humelela yini hi ya pfuka judasi judasi a endleni a ni faka kwihi a jele five years hinkwayo sweswi ni vuyile phela mnduku fike ni landza wachi ya mina mnduku ni fike ni Landza watch- va tlhavisa twa mina vanhu lavaya mani Atingheni va mina, tlhavisa twa atingheni mina mani a ti ngheni nsati wa mina na vana va mina vasali va xaniseka mina ni ri jele malembe ya ntlhanu hayi ta vulavula a ta vulavula a xibohe xa wena mina mara hayi hayi hayi mangu lava mi chaviseke nga byela na sweswi ma ni hlamarisa pfuka ni hambana na yena nyana ku hambana na yena kwalaya kwalaya ka bindzu ra mina hayi judasi loyi wa ri fa hi n'wi wisa sweswiwani a swi vuku loko a ni tshamisi malembe ya ntlhanu jele ni nga tsandzeki ku n'wi wisa hayi mi chaviseki na na na ni fanele n'wi fonela lera mundzuku i teya kwele hi fa hi famba swin'we mi chaviseki hayi ma ri na number ni n'wi fonela sweswi a ni airtime yi kona hayi mi chaviseki mina na yena i khale i khale laha a hi rhana this place leswi va na judasi judasi i mani yena

mhaka ku xavisa mina hinkwako i ni mi nga va bya mina mara n'wina mi ma nghena mutini wa muchaviseki sorry boss a hi a hi nga swi mi ma nghena mutini wa muchaviseki na na ngwani ya rila boss ngwani ya rila boss pfumeleni boss mi nghene mutini wa muchaviseki sorry a ni ku bayizeli mina damani so prepare for war i ta damani i munhu Em Juda,
emjuda vanhu va wena tolo va ngheni mutini wa mina va ya va foyini mani na xipaci xa mina va se va tlhava cheri ya mina mani e va tlhavi cheri ya mina mani na ku tayeni kwalano mani na ku tayeni mi tingisela nyimpi kwalano mani a ni nge vulavuli kahle ni nge vulavuli kahle mani a wu swi tivi leswi nga endleli ka mina wena mani e a wu swi tivi a wu yi tivi phene ni yi twaku wena mani e a wu yi tivi mani

kahle wena a hle masiku hinkwawo ni fika laha wa ha sungula ku sweka ni ni twandzala
a vanhu va hoxa ni swi ni chayise hi nkarhi munhu a ni tirhi hi swona sweswo mi ni twandzala na ta dya na swakudya
a ni twa yini ni ra nsati kasi nsati tirha yini wena a hlehla mhise sweswi swi ndavani

Hi wahi rhanga ku vuya lawa a ni ka ni nga kumi kha sweka hi fika hi sweka swin'we ni nga ni byoko a ni kuma ni i kha sweka ni twa ndlala sweka swakudya ni dya kumbe xana u nga swi lavi hi lowa nyama Kasi wena loko u teka u teka nhlonga kumbe u teka nsati? A ni nga teki nhlonga a ni teka nsati hi ku twisa ku ri na ku swekeriwa i khale ni ku byela ni ta ku na i khale i khale i nga ta nyakadza e i ta ni swekela i ni satisfy swakudya leswi ni swi lavaka kasi wena i pfuna yini evuton'wini i nga ta nyakadza i nga ta nyakadza.

ni ta ku raha masiku hinkwawo masiku hinkwawo loko ni fika lawani ni fika wena kha ni byela timhaka ta yena ni ta heta thirty minutes ni ta heta thirty minutes ya masiku hinkwawo is a endlisana timistake lawa swi vona a swi swi ni swi minaka vutomi bya mina ku va ni ku ngapa hi ku na ku rhandza mara wena masiku hinkwawo ni fika lawa ni fika kha ni byela ku thirty minutes ni ta sweka thirty minutes ni ta sweka thirty minutes this a ndzi ri thirty minutes ya wena mina wa swi tiva sweswo exi ni vuye ni karhele entirhweni laha ni kha ni twa ndlala ni ti byela ku ri na nsati i ta ni swekela

mavona ne mi chavisekile nghozi loyi so mina ni ta vhaya swi le ka n'wina ku ma n'wi solva or ma n'wi chochara or ma n'wi bohaboha mara n'wina salani mi dyela na yena okay boss

a ah, mi rhandza vanhu vuyimeri na xi nga ku hava kahle kahle ni va vona na wena
tana sweka na yi tshela e eh, tisa yini ka foni kha va vula na wena ye vona
he munhu veka foni ya khixini u ya sweka ni twa ndlala a ni ku tekela ngu ta ta tlhavetela foni a mutini wa mina tima thyaka leriwa famba sweka ni tisa ku nyensa mina hi rini hi ri- masiku hinkwawo wena i pfuka i tshamela foni lawa loko ni vulavula na wena i langusa foni fof tshama hansi ni nge swi koti leswiwa swi ndlaka leswi i ku ni delela leswiwa yi xave hi mina kumbe yi xave wena yi nga yi xave hi mali ya wena mara i teke hi mani wena i muti wa mani lowu a wu tekelanga ku ta ta ni pfuna laha mutini ni ku teka loko wena masiku hinkwawo la i pfuka tlhavetela foni eh, famba ni swekela ntwantlana na ku nyaka tswa wena mi ni nge swi koti masiku hinkwawo masiku hinkwawo la muti lowa ni pfuka mina ni kha ntwantlana ni ya le khixini fika ni ta endla swakudya ni ri na nsati loyi ni nga n'wi teka ni lovorini phela hi wena hi wena munhu wa swi tiva matimba lama nga ma rhwala ku ya teka foni ya mina yi tiveke na ti-remote ni ta tirhisa ku ni ta ku hundzisa swin'wana loko se la a ku na tandza poto lava nga ta tsala ku ni ta ku hundla Oh, famba famba famba swo yeka ni twa tla ni nge swi koti mina sweswo. famba swi- eh ku na ya xintu handle sweswi ni ya tshamela masana ku na poto Ni ta ku tala, ni ta ku hundla kwala handle. Ni twa voho swona Oh.
What's this? Oh, no, no, I'm talking about it. Ni ni ni teka n'wansati ni n'wi lovola hi mali ni nga yi tirha ku vava ni juluka vusiku na nhlekani a tlhata a ta tshama tshama laha tlhavetela foni a nga ni swekeli ni ni sweke

ya vona eh, hi ta hlangana apatwini ya ko ku ri na yi tshamixini n'wanyana sweswi ya ni kuteni fast fast namixini un'wana fanele u hlanganisa fast fast na ku vona n'wana- Mission wa yini se?
van'wansati a ho yi dlaya ku rhandza na vasati vo tala mfumo va rhandza ngopfu vavasati ko swi ta yi dlaya na ndo ya u hatlisa mfethu hatlisa chavisa kwa nchumu mani hayi wa yi tena ha tlhela a wu ta a wu tela yini la mani a wu tela yini

e boss a fanele u ri jele wena sweswi a fanele u ri jele wena sweswi a faneke ni mi khomisa hambana na juda wa nitwa wa nitwa hambana na juda wa nitwa hambana na juda wa nitwa Eh? na ku ni pfuna ku kuma juda wena Eh? hi ta n'wi kuma rini
ni byeli
ya n'wi kuma rini juda ndamfuna n'wi herisa juda

eyi chomi
hayi khale nge sasa ni ku vona u tumbele kwini a ni tumbelangi munghani wa ku ri wa swi vona ku ri se loko ni ri na boyfriend wa swi vona ku ri mm, he ni vona na new bando ya wena leyi

Mm. Ngana, I had the best time. Bambele maranzini. Mm. Mara mgana, otiva nina problem. I problem ya yini ko ve nina hi vona ri happy. Ngana ni happy mara ish dollar wena endlisa swin'wanyana. Njhani? U endlisa ku yini? a nga lava ku ni tivisa ka vona a nga lava ku ni yisa ka vona i tshama kha ni yisa tihoteleni munghana swa tihotela na swi vona swi kahle mara eyi mi se loko ya ka vona i khale munghana yane hmm. eyi na yi fila phini ya wena eyi na mina ni nga kwata badi mina nga ni yisi ka vona xu a ni nga kwata xem mantiko ni nga yi humisa njhani mhaka leyi munghana ah. mara wa hlayita nga ku na munhu kumbe njhani munhu swa bo kona sesi munhu i kona ni ku byela munhu kona u ti ku ncini hi fanekele hi n'wi pulana munhu loyi hi n'wi sala ndzhaku ku hava ndlela yin'wanyana munghana hi ta swi ndlisa ku yini na wena swa boha hmm? swa swona munhu munhu luya va ta ku ri loko hu n'wi pulana kahle hi swi veketa hi swi veketela hi ta swi vona hi ta n'wi kuma hi ta n'wi kuma na wuxisi lexi hi ta n'wi kuma ha munghana because i khale munghana i therandana vachomi le ku tihleketeni wa tiva ku nga ti hi nga ti ba njhani ah wa ta ku yi cina hmm. a hi ti stoki Mm. just tokiwa munghana Mm. i yi tirhele ngopfu relationship leyiwani ku va Ixi, tikuma munghana. fike laha yo a a Mm-mm. a n'wi landza Mm. wa swi tokiwa se leswi swi endlisa ku yini ka munghana munghana wa foneriwa i n'wi chekacheka ku ri swi famba njhani ka ni fona munghana Mm, yebo.

swo fana loko va fone va tata a lava ni vona soni
andiloye chomi vambona
analeloko hi vonenanga hi vona ende ka vona kun'wana kwa hala kun'wana kolomu ku tshamela ku hala wani e
hola mara mara dora yi swi hleketisa ku yini mara he hayi a hi landzi mukani right wena wa landzikwa na sweswi ntsana ntsana yisiwa hansi ntsana mhm.
vona i busy na foni mara mina nge se ni fonela

hikona ngeni lavani dola va ta ku yi pfuna andlwini ngandawuti ku ta va kuma kahle ho nghena

vavasati vambirhi e i vumbala vuwa e kasi dasa nga la ku ni tisa ka n'wina dola wena dola kasi wa jolela we u za u hlwela loyi tisaka ka n'wi kasi a wu swi tiku wa endla yini e ni ri vombala vawa e ni ri vulavula bote hi ri vombala vawa

munhu loyiwani wa exposiwa video a yi teka leyi a yi tlhava ya fika ka ka timedia hinkwako lomu twitter facebook u nga ri va ni whatsapp ha yes yaha thitha vafazi thithi mbogodo ha hayi a ni te ni ta fona nampundzu exikova ku nampundzu ni fikini ni hlantswa mpahla eha ni ti voni ti miss call ta wena hayi se ni kahle na nhamu yi kahle se jo hayi me ni karhele me ni ku hlamba mavoko se ni karhele hayi ni tima a ku na problem hayi na mina mi rhandza swinene kumbe wa vunharhu and so mara ni ta meka plan ku ni ta meka sure ku kwala ka ka ka xikarhi ka vhiki ni ni ta ni ta ni ta mi vona ni tsumutana na siku ra kahle vulavula na mani foni
ha u vulavula na mani hi foni na ku vutisa mani ta va vona by the end of this week ni karhele na mina mi rhanga rhandza mhana wa wena n'wanuna mhana wa wena kha wa vulavula na n'wanuna ni ta kahle a wena ha tsakini nga la ta ni kwatisa wa njholela wa njholela wa i khale ni nga ni swa ku wa njholela ni kha ni khombo ni karhele wa njholela leyi wa njholela

ni ri na ku vutisa ma
ende ku na mhaka n'wana fene yi lunghisa la kasi wena vulavula swo twala u ri tele yini la judas problem judas judas wa untlhanu i rhume vafana va yena va fika le mutini wa mina le va ye va xipaci na foyini na watch va tsha va tlhava na nsati wa mina sweswi ni vulavulaka le xibedhlele sweswi ni ni ringeteni ku ya ka ka judas ni ku ni ya ku lweni judas va fike va ni boha le va ni kwela mukhukhwini loyi a nga ta ta ni pfuna loyi se loyi i un'wana loyi a tirhaka ni vujudasi loyi
u tirha na va judasi so i la ka mino leri ha mina ni tiyimisele ku va ni mpfuna ku va hi wisa judasi okay um
mata ku yini vafana va mina mm. mhaka leyi ya mi la yi la mi ri n'wexe leyi se leyi mina lexi mina ni nga ta xi endla ta fane ni vona ku na mi pfuna dyambu ri nga si pela siku ra namuntlha eh. ya se ni ta fane ni vona ku ri ni hlanganisa vafananyana va mina ni rhwala na vanhu va community yi famba hi yaleyo a swi nge heli ntsena swilo leswi e ende ku nga va ku ri pulani ya kahle leyo
okay hayi mina ni ta endla ku ri ni swi endla swa swi swi humelela judas mara judas i lani pulani judas a hi nge n'wi lani judas i rani pulani ma swi vona leswi muchaviseki va nga mi byela swona hinkwaswo hi swona judas i nghozi ngopfu i lava pulani ni mi byela ku hi mina ni n'wi tivaka kahle in and out swo yi n'wina se mi ngo kombetela halaya eh, hi mi xaviseki kasi ku humelela yini hayi hayi kasi ku humelela mi ngo tlantiriri mi nge mi hlanganisa eh, miyele mi ta yi byela kahle ku humelela yini kombe mi tsheka mi tshamala switulwini mi hi hlamusela kasi ku humelela yini lawani
ihlekani ahee njhani hayi na hi pfukini a hi pfukini mi chaviseki i rilisa yini loyi a ah, lowani hi lowo xavisiwa wanuna
la tikweni leri swi ri ku bihini musa a swona ku bihile tikweni loyi wena u tshama karhi a bisiwe swa swa sweswiwani vusiku nhlekani hi swo swa sweswi ma swi vona leswi ni mi byelaka swona nkoka wa vusati a bya ha vonaki ka yena u tshama karhi a biyiwa njhe hi mbyana a yiveliwa vavasati va biwa mara hayi hayi hayi hayi hayi okay hayi. all right okay mhaka leyi na yi vona ku ri i mhaka ya nkoka swinene se lexi mina ni nga ta xi endla n'wina va fana ni n'wina n'wina mm. ni tala ku ri ni famba na n'wina le ka yena judas wa loyi mi vulavulaka yena ni tlhela ni endla ku ni gada ra community hi n'wi landza hinkwenu leyi ku a hi nge fambi ri hexe hi lava ku mavoko man'wana lama nga ta kota ku hi pfunapfuna mara loko ho fika le ka judasi leni hi ri na community va ta tsutsuma vanhu lava loko va twa huwa va ta ku ri plan ya mina ku ri yini ni famba na vo n'wina n'wina hi vo n'wina mi nga ta nghena lavan'wani va salele yandi swo boha hi n'wi landza swo boha ni famba na community hi ya hi n'wi landza a ni ngo yena u tindlela nga ku tlhariha hi lava ku n'wi komba ku rhanga na vutlhari a n'wi landza ku ta nghena va n'wina ku ta sungula va n'wina mi nghena hi ta n'wi landzela hi ta mi landzela hi le ndzhaku vanhwana na n'wina mi ta ku pfuniweni mi mi nga mi pfuna yini hina hi la ku pfuniwa hi timhaka ta dola Mm, dola i khale a kha ni xanisa a ni yisa tihotela a kha ni hembela hembela a ni tshembisa mucatu Hey, futhi weka awesha dola iplayer yinkulubhani i-problems obakinga nje iplayer Hey, Kudza Dola na Maradona va endla swilo leswi. Va tirhela mfana loyi ku xavisa timbangi leyi. And the Dola n'wina mi nga xi tiveki. Dola i khamba Dola. Oh, ha community and na problem. Hi fa endla xin'wana hi swona. Hi fa endla something. Okay, se lexi nga kona a ni fana ri ku va hlamuseleni mi nga se fika ku ni fani gada ra community hi n'wi va landza vanhu lava hinkwavo hi swo swi i think hi swona swi nga ta swi nga ta hi pfuna besides sweswo eish a na ha tivi ku hi nge swi koti ku n'wi yela hi ri hina hinkwenu mm. Mm. a hi nge koti ku eish u va amini mfana luya na swi tivi u va amini nkarhi wo tala eya mara judas u nghozi swinene mara minduku hi ten o'clock Dola na Maradona va ta va karhi va n'wi yisela mali. 10 o'clock i va kha kuma mali every day. So swo la hi n'wi yela mundzuku. Oh, leswi vulaka ku loko u n'wi kuma mundzuku hi 10 o'clock yaleyo. Ah, eh, wena yi ta na information ya kahle. Dola mi nga zimbilela.
Hi khomi khale mzana liya. Hi khongi khale kona le ndlwini le ka vona le. Mi nga zimbilela. A loko swi te tani loko ku ve dola n'wina mi n'wi khomini a ku na problem. Lava mundzuku hi ta va kuma kahle ni va ta va ri two ku ta ku ri yena Judas na Maradona. lero rixaku mundzuku ten o'clock hi ta va hi ri kweleye mundzuku hi ku oredi n'wina mina mani mina dola ve nge he tsandi lava va ri vambirhi na community se mhaka leyi ya ku xanisiwa ka vavasati na swidzidziharisi yi tlinike matimba la ka community ya hina mara mi nga vileli hi ku mi tila ka mina ku ta pfuniwa ni ta mi pfuna mina lexi hi fa hi xi endla hi ku mi ri laviya un'wana yi bohiwile laviya van'wana ta va kuma leni swi lava hi hlangana la mundzuku hi ten hi famba hi va landza na community a swi herisa swilo leswi once and for all ya va landziwa ya okay lexi hi nga ta endla swona sweswi ah, mo famba mi ya wisa ni ku hi ten hi hlangana laha ha n'wi landza ha yi herisa mhaka leyi Xipele tindleveni.
leswaku hi na n'wina

hi ti kume hi ti byela leti mani i khatike ti xanisa hi xavisa timali hi xavisela vana mani vanhu va tikuma va vona vanhu lava

Enough is enough! Enough! Enough is enough! Enough!
Matimba!
Yahina!
Matimba!
Yahina!
Hi yimile laha mahlweni ka n'wina lani ni karhi ni yimela vavasati hi tiyile lavanhu ku va hita hi ta vona vanhu lava va hi xanisaka mi va kumile van'wana hi lava wa kwala hansi kwala vanhu lava hi karhata ngopfu loko swi ta eka mihleketo physically verbally emotionally hi karhele mani hi karhele mani hi karhele inkomo mtshanteni